אלע מצוות וואס געבן גארן צו אונז ברענגען נענטער צום אייבערשטן, אסאך מאל א מענטש טראכט ביי זיך, איך הער שיינע דרשות וועגן אמונה, עבדות השם, באט ווען עס קומט למעשה אינטערעסירט מיך נישט, איך, מיך אינטערעסירט עסן סטעיק, מאכן בארביקיוס, פארן אויף שיינע וועקעישאנס, און אויך וכדומה וכדומה, העווינג א גוד טיים, האקן א לעבן. איז, מ'וועל זאגן ס'איז זייער א נארמאלע זאך אזוי צו פילן, איך פיל אסאך מאל אויך אזוי, די זעלבע זאך. סאו לאמיר צונעמען די זאך וואס מיינט האקן א לעבן, העווינג א גוד טיים. אויב דו טראכסט, דיך אינטערסירט, יו נאו, צו עסן סטעיק, פארן אויף שיינע וועקעישאנס וכדומה, איז דאס די גאנצע וואס דו ווילסט? איז לאמיר עס צונעמען. וואס איז מיט ליבשאפט? דו ווילסט דאך איינער זאל דיך ליב האבן אויכעט. יעדער מענטש אויפן וועלט וויל פילן באליבט, וויל פילן אז איינער האט אים ליב און יעדער איינער וויל ליב האבן איינעם. כ'האב נאך קיינמאל נישט געטראפן א מענטש זאל זאגן, מיך אינטערעסירט נישט קיינער זאל מיך ליב האבן, כ'בין גוט פאר מיך אליין, כ'האב מיט קיינעם גארנישט, כ'האב נאכנישט געטראפן אזא זאך, יעדער איינער וויל זיין באליבט, אזוי מען זאגט אין ענגליש עוועריבאדי וואנטס טו בי לאווט, סאו זעסטו אליין אז נישט אלעס איז עסן און פארן אויף שיינע וועקעישאנס, דו ווילסט זיין באליבט, און וואס איז מיט חשיבות, יעדער מענטש וויל פילן אז ער איז חשוב, יעדער איינער וויל זיין ריספעקטעד. יעדער איינער וויל באקומען אטענשאן, גיי קוק וויפיל געלט און כוחות מענטשן לייגן היינט אריין אין מאכן אלע שיינע שמחות, און פארוואס? אלעס יעדער זאל זאגן אה קוק וואס פאר א שיינע שמחה דו מאכסט, מענטשן מאכן שענסטע הייזער, יעדער איינער טרייט צו האבן די שענסטע הויז, מען טרייט צו האבן די שענסטע קאר, מען טרייט צו האבן אלעס, וואס כל מה שיאמרו לי אנשים? וואס ליגט אין דעם? איך רעד נישט יא גערעכט נישט גערעכט דאס איז נישט די דרשה יעצט. וואס ליגט אונטער דעם? דו ווילסט פילן א סענס פון חשיבות? דו ווילסט מ'זאל ארויפקוקן אויף דיר? סאו זעסטו אליין אז ס'אינטערסירט דיך נישט נאר צו גיין עסן און פארן אויף שיינע וועקעישאנס, דו ווילסט עפעס טיפער פון דעם, און ס'איז נישט נאר דעם, ווייל זיי זעען די גאנצע סיבה פארוואס דו קענסט ענדזשויען דיין עסן און שיינע וועקעישאנס און האקן א לעבן איז נאר ווייל איינער האט דיך ליב. טאמער א מענטש, חס ושלום, וואס ס'געשעט אסאך מאל צו מענטשן, אז ער טרעפט זיך אין א סיטשועישאן, מ'האט אפגעהאקט מיט אים, צו איינער וואס איז געווען זייער נאנט מיט אים האט אפגעהאקט, איינער וואס האט זייער שטארק געמיינט ביי אים אין זיין לעבן. ווען א מענטש טרעפט זיך אין אזא סיטועשאן קען ער נישט עסן, ער ענדשויט עס נישט, געב אים די בעסטע עסן, טראג אים אויף די שענסטע וועקעישאנס, ער קען עס נישט ענדשויען. פארוואס? ווייל דאס איז נישט די עיקר. די אלע אינדזשוימענטס קען מען נאר האבן ווייל דו האסט ליבשאפט, ווייל דו האסט חשיבות, מילא וועגן דעם קענסטו עס האבן. סאו ס'איז דא א מושג, א אנדערע מושג אז מענטשן גייען און ליידער האבן זיי נישט קיינעם אויפן וועלט, און די ווייטאג גייען זיי, איז דא מענטשן וואס גייען אויף טרינקען אלקאהאל אדער אויף דראגס, און ס'איז דא מענטשן וואס גייען זיי עסן, זיי זעצן זיך עסן און פרעסן און פרעסן צו איך ווייס אנדערע משוגענע זאכן ווייל דאס קומט פון פעין, דאס איז נישט קיין אינדזשוימענט, איך רעד פון די מענטש ווען די ווען די מענטש אינדזשויט די עסן און די שיינע וועקעישאנס און אלע אנדערע זאכן, אלע אנדערע תאוות, קומט עס ווייל דו פילסט אז דו ביסט באליבט, ווייל דו פילסט דו ביסט חשוב, יעצט קענסטו גיין אינדזשויען די אלע אנדערע זאכן, ווייל עיקר וואס דו ווילסט איז פילן חשוב און פילן באליבט. סאו יעצט אז דו זעסט אז די עיקר וואס דו ווילסט איז פילן באליבט און פילן חשוב, איז דען דא א מער אדער שטערקערע פלאץ ווי מען קען באקומען ליבשאפט ווי פון די אייבערשטער? יעדן טאג ביים דאווענען. זאגט מען ביי שחרית, הבוחר בעמו ישראל ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה. ביי מעריב אוהב עם וישראל, וואס טייטש דאס? די אייבערשטער האט בוחר געווען בעמו ישראל, די באשעפער האט בוחר געווען אין דיר, דאס טייטש אז דו ביסט זייער חשוב פארן אייבערשטן, באהבה מיט ליבשאפט. יעצט די באשעפער וואס ער האט באשאפן ליבשאפט און ער האט באשאפן חשיבות און ער האט אלעס באשאפן וויאזוי קען דער זיין מער ווי דעם? לאמיר זאגן דו זאלסט זיין אזוי וועל ריספעקטעד אזוי ארויפגעקוקט אז יעדער וועט רעדן פון דיר וועסטו האבן א אודיענץ פון א מיליאן מענטשן זאלן שטיין און קלאפן פאר דיר יעצט דא קומט די מלך מלכי המלכים דער וואס האט באשאפן די מיליאן מענטשן, דער וואס האט באשאפן אלע ביליאן מענטשן, די גאנצע וועלט, אלע שטערנס, אלעס אלעס איז באשאפן געווארן, יעדע זאך וואס עקזיסטירט, עקזיסטירט פון אייבערשטער, און ער זאגט איך האב דיך ליב. וויאזוי שייך ס'זאל זיין מער ווי דעם? און דאס איז א מענטש דארף טון, א מענטש דארף אריינטראכטן אביסל, איך וויל זיין באליבט, איך וויל זיין חשוב. ווער געבט מיר דאס? די אייבערשטער געבט מיר דאס. קיינער אויפן וועלט קען מיר דאס נישט געבן אזוי ווי ווייט די אייבערשטער. ס'איז די גרעסטע זאך וואס א מענטש קען האבן איז צו האבן ליבשאפט פון די מלך מלכי המלכים, צו האבן חשיבות פון די מלך מלכי המלכים, די באשעפער געבט דיך עס, דו דארפסט נאר וועלן נעמען. און אלע מצוות איז געגעבן געווארן צו אונז ברענגען נענטער, און דורך דעם וואס מ'טוט א מצוה, דאס ברענגט דיך נענטער און דאס ברענגט ארויס די ליבשאפט. איז די מער א מענטש איז דבוק אין מצוות, די מער ווערט ער דבוק אין די ליבשאפט פון די אייבערשטער. סאו, אנשטאט צו קוקן אויף א מצוה אז קוק עס אן וואס ר' פרעשור ס'איז, איך האב נישט קיין נערוון, איך ווייס, איך האלט נישט ביי גארנישט, הייב אן קוקן אנדערש, הייב אן קוקן ניין דאס גייט מיר ברענגען נענטער צום אייבערשטן, דאס גייט מיך מאכן חשוב, דאס גייט מיך מאכן באליבט, און וועגן דעם גיי איך עס טון. כ'האף אונג אלע פארשטייען, האטס א גוטן טאג.